hwaere ee ndiraririkanire muthenya umwe wa mithenya-i ee ĩndĩ wĩra-inĩ mbosta ee niĩ ndĩ o mĩhang'o-inĩ yakwa ya kũbanga marũa mũthenya ũmwe wa mĩthenya-rĩ ee ngĩona irũa rĩmwe ngĩamba ngĩhiũka nda kaĩ rĩarĩ nakĩ na we ndũhahũkaga o ũguo hobio hobio bahaca-rĩ ee yandĩkĩtwo a kũrĩ ngai baba

kũrĩ ithe waitũ ũrĩ igũrũ nĩguo wa mbere nĩ ngai ici nyingĩ o ta mahuti ma gĩcaka-inĩ kana mũcanga wa iria-inĩ na cuca wa ngai ici baba-rĩ Ĩĩ. igua ũhoro wakwa niĩ nĩ njũĩ baba nĩ ũnjũĩ tondũ nĩwe wanyũmbire na nĩ ũĩ atĩ ndĩ wa ndigwa mũcuri wakwa oragirwo nĩ mũmbeberũ

nĩ harĩ tũbeca tũrĩa heagwo o mweri tuokũrũ-inĩ ciringi ngiri ĩmwe nĩguo na mũthenya wa ira ndathiĩ kũgĩra tũbeca tũu baba-rĩ ndiũĩ nĩ ndaimono ĩrĩkũ ĩratũcomorire kĩondo-inĩ gĩakwa rĩu niĩ ndirĩ onakĩ ingĩhũthĩra kamũiria mũico wa mweri ũyũ ũngĩ ũkinye na makĩria mũno gĩtũmi kĩa ngũthĩnie na marũa baba-rĩ ehe tondo niyowe ndine ndakuzeni yaringe magazini ambala hamakoiga atiriri ee vava hari natumie ere aratakwa ehe oandigwa ee nderete magoka gwakwa njuma muozie tũkũngũĩre ngĩkinyia mĩaka mĩrongo ĩnana na ĩnana tũrĩanĩre hamwe na tũkũgoce nĩ ũndũ wa gũtuongerera matukũ mwathani ũcio rĩ ambotige agĩthiĩ na mbere akiuga atĩrĩrĩ ĩĩ nĩũĩ baba ndirĩ andũ aitũ ndeithia tu na ciringi ngiri ĩmwe nĩ niĩ waku mwĩhokeku teresia wa njukũ nĩ ndamũiguĩra tha mũno mũno mũno mũtumia ũcio ona niĩ rĩ ĩĩ ũguo noguo ndahutirio ndũngĩaga kũhutio ĩ rĩu ndasoma irũa rĩu rĩ ĩĩ ngĩthiĩ ngĩonia andũ arĩa twakĩrutaga wĩra nao gũkũ umbũrita ĩĩ nĩguo rĩu ndamacomera marũa macio rĩ ĩĩ o nao makĩhutio mũno ĩĩ tũgĩkĩrĩkanĩra atĩrĩ ĩĩ o mũndũ o mũndũ rĩ ĩĩ kanyamũ karĩa nako rĩ ĩĩ karĩ kanene karĩ kanini rĩ ĩĩ tũhozanie ĩ ĩĩ tuone kana no tũiganie mbeca icio ĩ ĩĩ tũtũmĩre mũtumia ũcio ĩ ĩĩ narĩ tũkĩmwehererie gathĩna kau akĩrĩ nako ehe no menye nĩ twageririe rĩ ĩĩ nĩ twahotire o ndagĩka ĩyo kũhocania ehe na tũgĩkinyia ciringi magana manana ciarĩ mbeca nyingĩ mũno kĩhinda kĩu mũno yeni rĩu mbeca icio rĩ ĩĩ tũgĩgĩciĩkĩra mbaca Ehe. na tondu mutumia akiri na anderesi ciake cia marua ri Ĩĩ. tugikimwikirira mbeca icio na tukimutumira i Ĩĩ. i agiteithie Ĩĩ. thutha wa mieri iri guthira ri Ĩĩ. niĩ ndio wĩra-inĩ rĩ Ehe. ngĩona marũa mangĩ Ĩĩ. marĩ na mwandĩko ta ũrĩa wa mũtumia ũrĩa ĩ Ĩĩ. na matũmĩtwo kũrĩ mũmbi wa indo ciothe Nĩguo. ndarora mwandĩko rĩ Ĩĩ. ngĩona no ũrĩa wa teresia nĩguo niĩ ngĩkĩoya irũa rĩrĩa Ehe. ngĩthiĩ ngĩta andũ arĩa tũrutaga wĩra nao Ĩĩ. ĩ arĩa twagĩcangĩte mbia nao nĩguo rĩu rĩ tũgĩthiũrũrũkĩria Ĩĩ. na tũgĩtumũra marũa ũyũ weho na ngĩkĩambĩrĩria gũkĩmacomera Ĩĩ. makĩandĩkĩirwo o ngai ithe witũ nĩguo makoiga atĩrĩ kũrĩ mwathani awa niĩ ndiũĩ ũrĩa ingĩgũcokeria ngazo nĩ ũrĩa ũnjĩkĩte amũkĩra ngumo o na rũgoco nĩ wega baba nĩ kũigua ihoya rĩakwa na nĩ twakenire mũno mũno na atumia arata akwa niĩ ndiũĩ ũrĩa ingĩrekire korwo ndũnandũmĩra mbeca icio nolele mwathani mbeca icio itinanginyĩra ciothe tondũ ndĩna ma ũneaga mũndũ kĩrĩa kũhoete no cio nĩ ũhoro wa ma ĩĩ ehe no rĩrĩ mwathani harĩ na magana merĩ matarĩ ho no magana macio merĩ mwathani rĩ ĩĩ niĩ ndĩna makũna kũna atĩ nĩ aruti wĩra a bosta maracomorire mbia icio maraciya marahenda magĩcũga